Сәлам, сәлам, дуслар! Баршагызга да сәлам! Сәлам, дуслар! Мин Эльвира, иптәшләр пабликының админы. Мин исем Карим, һәм мин Татфактның икенче курсында филолог журналистка укыйм. Мин Илхам Шакиров, э, Шалт Мөхәммәтҗан проектының резиденты. Мин Лилия Хайруллина, җырчы, блогер, телевизион алып баручы. Минем кулда Идел журналының яңа саны. Башлыйбыз! Не, да, постаматта күрсәң аерылып тора ул. Обложкасы приятный, но единственное, что мне не нравится, что у нее такой же украшение, как у меня. Шуңа күрә морга минус куем. Әйтәсем килә, ул башка саннардан аерылып тора. Так. Эчтәлек киттек, киттек. Эчтәлек әйтеп китәсем килә, эчтәлектә барсы аңлашыла. Ягъни син кайсы битне, нинди рубриканы укысың килә, ачып, әнә укый аласың. Ну, минимализм ул минеке, то есть мин яратам минимализм. Мин бына карадым да ачып, Умсколда укытучы Саша Александр Благих ашып китте, шул мәлә дисәм юк икән, бу язучы икән. Һәм ахырда менә шулай иттереп QR-код калдыруы, ул киресенчә сине кызыксындыра. Сәйдә бас. Миңа ошибу журналда безнең бөтен таныш булган татарлар булганы. Булат, Булатикны бик яратам. Артистлар турында мәкәләләр булса, мин аны яратып укыйм. Боларын да тоже бик яратам. Гомумән, Идел журналы миңа хәзер бик ошый. Чөнки миңа, шәхсән миңа кызыклы булган, актуаль булган темалар ачыла. Ул да булса модага кагылышлы стиль. Мәкәлә кызык, чөнки стиль турында. Ну, менә бу бит

Аңлашылмый нигә төрле шрифт? Ә дизайнга килгәндә, миңа журналда хәзер ошый аның шундый төсле булуы. Шулай ук монда менә яңа исем иҗат лабораториясен укып барып кызыксынып бара идем. Яшь шагыйрьләр өчен отдельный рубрика бар журналда. Кем тели, үз шигырьләрен монда җибәрә аласыз. Башка саннардан да авторлар бирелә иде, ләкин авторларның фотосурәтләре юк иде һәм кем икәнен белә алмый идем, яның исеменнән генә. Һәм монда Ноябрь санында авторларның фотографияләре күрсәтелгән, дуслар. Син монда карыйсың, ачып. Мәсәлән, нинди матур шигырь, кем язган микән моны? Ә, Рейса Абдуллина, Балтачтан. О, бу бит минем якташ дип әйтергә мөмкин кемдер. Мин моны бит беләм. Һәм әлбәттә, миңа якын булган музыка рубрикасы бар, анда инде җырларның сүзләрен, аккордларны табып була. О, монысы менә уйный белгән кешеләргә икән, миңа түгел. О, минем адаш. Илхам Шакиров. Музыкальный рубрика э, элеккеге җырлар һәм заманча җырлар. Монда Нур дигән төркемнең җыры. Мин уйлыйм, бик кирәкле рубрика ул, чөнки бу җырларның сүзләрен интернеттан балабыз, но менә аккордлары һәрбер кеше аны белми. Э, яңа язучылар турында бар рубрикалар, китаплар турында. Ой, миндә бар икән. Мин дә бар икән монда үзем белмәгән идем. Әле бу чыгарылышны күргән юк. Менә хәзер инде укыячакмын. Менә мин китап әз укыйм шул. Миңа вообще бармый. Гүләллар инде бетәч, бу бирәк укымышлы кеше түгел икән, нишләп утыра бу монда? Татарда ла ярамый. Мотивацию надо поднять. Мотивацию должен быть всегда. Мотивацию надо поднять. Һәм Идел редакциясенә моның өчен респект, ни өчен дигәндә, алар мотивация куйганнар, дуслар. Галәмең кылган гамәлең, дуслар. Мотивацияне күтәрәбез, мотивация! Идел, респект. Бу менә ачып укыйсың, журналны ачасың, укыйсың моны. Һәм сиңа мотивация бирелә, синең бу журналны ачып тагы да күбрәк укыйсың килә син. Бу журнал тулысынча хәзерге вакытка яраклаштырылган. Актуаль темалар ачыла, бик кызыклы темалар һәм инде аны укып, үзеңә ниндидер файда, киңәш алып була һәм барыгызга да шушы шәп журналны укырга киңәш итәм, дуслар.